Bu hekaýa Gözeliň hekaýasydyr. Bu gorky hakyndaky hekaýa. Gözeliň gaty erbet duşmany bolan, onuň garşysyna her hili erbet ruhlary çagyran we nälet indermäge çalyşýan bir goňşusy bardy. Bir gün Gözel ýene-de öýüne gelende, Goňşusy onuň garşysyna nälet dogalaryny eden ýaly göründi. Ol nämäniň bolýandygyny bilip bilmedi. Emma nähilidir bir erbet ruhlaryň bardygyny, olaryň oňa we onuň maşgalasyna ýamanlyk etjek ýaly duýulýardy. Nähili nälet bilen göreşýändigini we olary nädip ýeňmelidigini bilmeýän Gözel, erbet ruhlara garşy näme etmelidigi barada ýaşlygyndan öwrenenlerini etmäge çalyşdy. Ol gapysynyň üstünden asylgy duran burçlary täzeledi. Oglunyň egin-eşigindäki Gurhandan ýazylan aýatlaryň ýerindedigini barlady. Öz ýanyndan şeýle pikirlendi, Eger ýeterli pulum bolsady, oba mollasyny çagyryp bu näletleri aýyrdardym. Emma onuň puly azdy. Molla ýetmeýärdi. Çünki bu erbetlikleriň üstesine Gözeliň ýanýoldaşy hem arakkeş we neşekeşdi. Ol maşgalasynyň bar puluny harçlaýardy. Onuň durmuşy umytsyzlykdan doly ýaly görünýärdi. Gorky we umytsyzlyk ony şeýle bir bogýardy welin, ol gözlerini ýaşdan dolduryp süwsäni eline aldy. Ol süwselemelidi. Ol öýüni, soňra howlusyny süwseläp başlady. Soňra jaýynyň öňündäki köçesiniň ugruny süwselemäge çykdy. Ol wagt günortandy we beýle iş etmäge gaty yssy wagtdy. Howanyň yssylygy elli derejeden hem geçipdi. Emma maşgalasyny goramak üçin Gözele hiç bir zat kyn däldi. Ol bu näledi aýyrmalydy. Emma näme etmeli? Ol nähili nälet? Nähili edip ol rahatlyk tapyp biljekdi? Eger ol ruhy näledi ýok edip bilmese, onda näme bolar? Näletleýän erbet goňşusyndan Gözel nädip ar alyp biler? Gözel köçäniň ugruny süpürip duran wagty beýleki bir goňşusynyň Sen bu taýlary süpürip gowy edýärsiň. Men ol palçynyň elinde öwladan gazyp alyp gelen topragyny seniň öýüňiň öňüne sepip, öýüňden biriniň ölmegi üçin nälet aýdyp duranyny öz gözüm bilen gördüm, diýdi. Şol bada Gözele ýene-de erbet gorky aralaşdy. Mundan soň ol has hem erjellik bilen hemme ýeri süwse bilen gowuja süpürip boldy. Wagtlaýynça ol köşeşdi. Ol soraglar ony ýene-de alada saldy. Goňşusyndaky güýçden hem, başga güýçlerden hem iň güýçli ýeňiji güýji nireden tapyp bolar? Gözel yssy günortanda dem-dynç almak üçin içerik girdi. Içerik girende, onuň ýadyna birnäçe gün mundan ozal kimdir biriniň şäherde oňa beren kiçijik kitapçasy ýadyna düşdi. Ol baryp şol kitapçany eline aldy we özüne käsä çaý guýdy-da, ony okamaga başlady. Ol kitap Isa Mesih hakyndady we Isanyň hemmeleri, hatda duşmanlaryny hem söýýändigi barada gürrüň berýärdi. Gözel beýle zady asla eşitmändi. Duşmanlaryny hem söýüp bilýän Isa Mesih kimkä? Ol kitapda Isanyň hatda zynada tutulan aýaly hem höküm etmändigi hem ýazylgydy. Isanyň donunyň gyrasyna elini degirip bütinleý sagalan zenan barada, Isanyň köp adamlardan jynlary kowandygy we şypa berendigi ol kitaby okadygyça Gözeli haýran galdyrýardy. Isa Mesih hemişe adamlara hyzmat edýärdi, olary iýmitlendirýärdi, şypa berýärdi. bereketleýärdi we söýýärdi. Ol güýçlüdi. Hemme zada güýji ýetýärdi. Isa Mesih onuň soraglaryna jogap bolup biljek birimikä? Şeýle diýip pikirlense-de, bu kitap Gözeli alada saldy. Çünki kitap başga bir nälet hakynda, ýagny günäniň netijelerinde dörän nälet hakynda gürrüň berýärdi. Gözel öň beýle zada pikir hem etmändi. Ýöne munuň üstünden özüniň durmuşyna nälet getirýändigini görüp ugrady. Özüniň günälerine düşünip başlady. Ol hem erbet işler edipdi. Başgalar hakynda erbet zatlar pikir edipdi. Ýalan sözläpdi we kiçijik bolsa-da ogurlyk edipdi. Bu günäler onuň şu wagtky durmuşyny erbetleşdirýärdi. we olar üçin Hudaýyň öňünde jogap bermelidigi Gözeli gorkuzdy. Ölümden soňky durmuş. Ol bu barada başgaça pikirlenýärdi, ýagny özüniň edýän gowy işleri günälerini ýuwar we dowzah jezasyndan ony halas eder diýip düşünýärdi. Bu wagt bolsa, ol Hudaýyň Sözünden gowy işleriň Hudaýyň öňünde hapalanan bir çüýrän egin-eşik ýalydygyny okaýardy. Hiç bir dogry adam ýok. Diýen sözlere gözi düşende, Hudaýyň öňünde hiç bir zady hödürläp bilmeýändiginde, özüniň ýekeý däldigini bildi. Hakykat şeýledi, ýagny hiç kim Hudaýa doly boýun bolup, Ony razy edip bilmeýärdi. We bu sebäpden hemmeler hem baky dowzaha höküm edilipdi. Soňra gözeliň gözleri birdenkä ol kitapdaky umyt sözlerine düşdi, Biz entäk güýçsüzkäk, Mesih belli wagtda hudaýsyzlar ugrunda öldi. Hudaý bize bolan söýgüsini biz entäk günäkärkäk, Mesihiň biziň ugrumyzda ölmegi bilen görkezdi. Şeýle, Onuň gany bilen şu wagt aklanyşymyz ýaly, ol arkaly gazapdan gutuljagymyz hem has anykdyr. Günäniň jezasy we näledi üçin çykalganyň bardygy barada hoş habar üçin Gözeliň kalby şatlykdan doldy. Bu näletden gutulyş bolsa Isa Mesihdedi. Onuň günäleri üçin Isa Mesihiň ölümi töleg bolupdy. Ýöne muňa ynanyp-ynanmazlygy bolsa Hudaý Gözeliň ygtyýaryna goýupdy. Hawa, Gözel elbetde bu hoş habara ynandy. Çünki, sen agzyň bilen Isany Reb hökmünde ykrar etseň, Hudaýyň Ony ölümden direldendigine ýüregiň bilen ynansaň gutularsyň diýen sözleri okanda, Ol Hudaýa kalbyndaky bar zatlary aýtmak isledi. Bu sözler arkaly özüniň günälidigini Hudaýyň öňünde boýun almalydygyna, diňe Isanyň onuň günäleri üçin töleg tölänine ynanmalydygyna we Isanyň özüniň Rebbidigine düşündi. Öňinçä Gözel Isanyň Rebdigini bilmeýärdi. Şu wagt bolsa Isadan günälerini bagyşlamagy sorasa, onda Isanyň onuň Rebbi we Hojaýyny boljakdygyna düşünýärdi. Ol günäniň guly bolmakdan ýadapdy. Ol azat bolmaga, günäleriniň bagyşlanmagyna we Reb Isa Mesihiň onuň durmuşynyň täze eýesi bolmagyna begenýärdi. Gözel kitaby okamagy dowam etdirdi we şeýle sözleri okady, Siz hakykaty bilersiňiz. We hakykat sizi azat eder. Ýüreginde täze umyt bilen şeýle diýdi, Hawa, hakykatdan-da maňa gerek zat ine şu. Maňa bu gorkulardan azat bolmak gerek. Isanyň berýän bu azatlygy maňa gerek. Şol pursatdan başlap, Gözel özündäki bar soraglaryň jogabynyň Isadadygyna düşündi. Ol Oňa dileg bilen ýüzlenmelidi. Ýöne nähili dileg etmelidigini bilmeýärdi. Ol musulmandy. We ýöne ýat tutulan namazlardan başga zady bilmeýärdi. Hatda Allanyň Özüni eşidýändigini hem bilmeýärdi. Dileg etmegi bilmese-de, Hudaý ony eşidýärmikä? Bu sebäpden ol gaty aladalandy. Ýöne, şonda-da, çaga ýaly ýönekeý sözler bilen şeýle diýip dileg etdi, Gadyrdan Isa, Sen maňa gerek. Men özümiň günälidigimi, we Hudaýa boýun bolmazlyk edendigimi boýun alýaryn. Men Saňa ynanýaryn we meniň günäm üçin töleg töländigiňe iman edýärin. Meniň günälerimi bagyşla we meni mynasyp bolan jezadan halas et. Seniň meniň Halasgärim we durmuşymyň hojaýyny bolmagyňy isleýärin. Şeýle sözler bilen Hudaýa ýüzlenenden soňra, Gözel özünde aýratyn bir ýeňilligi duýdy. Ol diňe bir durmuş aladalaryndan ýeňlemän, öz janynda hem ýeňillik duýdy. Ol köpden bäri gözleýän parahatlygy, söýgini we Hudaý tarapyndan kabul edilmegi Isa Mesihde tapandygyny bildi. Gadyrly dost, sen nähili? Günä seniň hem durmuşyňy zaýalaýarmy? Gözel ýaly, Sen hem azat etmegi üçin Isa Mesihe ýüzlenip bilersiň. Seniň saýlajagyň haýsy? Bu hoş habara ynanyp gutulyş almakmy? Ýa-da baky näletlenmekmi? Sen heniz bu barada çözgüde gelmedik bolsaň, onda Hudaýyň Sözüni diňlemegi dowam et. Bu sözler bolsa, Gözeliň şol kitapdan okan sözleridir.